Eċċellenza, x'sa jkun ir-rwol tiegħek bħala President waqt il-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea? Il-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea hija pjuttost eh, ddur ma l-aspett politiku ta' dik li hija Unjoni Ewropea. Allura l-Presidenza Maltija ma jkollix rwol daqshekk ċentrali fuq dil-funzjoni minħabba li aħna għandna presidenza li mhix eżekuttiva. Però naturalment inkun involuta, il-presidenza tkun involuta anka biex ikun hemm laqat ma' dinjitari u personalitajiet u, u naturalment gruppi mill-Unjoni Ewropea li, li jiġu Malta, per eżempju, l-tqajna mal diġa mal-President tal-Parlament Ewropew Sur Martin Schulz u wkoll rappreżentanza sħiħa tal-partiti kollha rappreżentati fil-Parlament Ewropew u jekk Alla jrid ukoll issa meta ħajsir il-ftuħ fil-11 ta' Jannar eh, f'Malta eh, għandna eh, għandi laqa mal-President tal-Kummissjoni tal-Unjoni Ewropea is-Sur Juncker flimkien mad-delegazzjoni tiegħu naturalment. X'relevanza se jkollha l-Presidenza fi ċirkustanzi li għaddejja minnhom Malta u l-Unjoni Ewropea? Din hija Presidenza għal finijiet ħa ngħidu hekk fuq livell lokali u Ewropew, din hija Presidenza storika, ġifieri l-ewwel darba li Malta se tkun qed tippresiedi l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Hemm importanza kbira għal din il-Presidenza għaliex ġiet fi żmien fejn hemm challenges kbar Hemm sfidi kbar għall-Ewropa, pereżempju l-Ewropa li trid taħdem issa biex iżżomm il-proġett Ewropew flimkien, jiġifieri l-popli jibqgħu flimkien. Għandna l-issue tal-Brexit li tat ħa ngħidu hekk qisu mudell ieħor ta', ta, ta, ta jew inkella ħajra li n-nies forsi jinqataw jew il-nazzjonijiet jinqataw mill-Unjoni Ewropea. Lura din hija waħda mill-isfidi kbar li hemm. Imma mbagħad ukoll Malta se tkun qed tippresjedi l-Unjoni il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea fi żmien fejn għandna il-kriżi tal-immigrazzjoni li hija issue ta' importanza enormi għall-popli Ewropej. L-issue tas-sigurtà anke minħabba l-issue tat-terroriżmu, għandna l-issue tas-suq komuni, hemm l-issue mbagħad tas-servizzi marittimi. Ġifieri Malta wkoll se tkun qiegħda ġġib fuq quddiem ir-reġjun tagħna għall-Unjoni Ewropea, ġifieri aħna Importanti li l-Ewropa tkun sensittiva għal x'qed jiġi ġol reġjun tal-Mediterran u fl-akkwati. Ġifieri reġjun li sfortunatament nafu kemm huwa turbulanti. Ġifieri dawn huma sfidi realissimi għal żminijiet tal-lum li jikkonċernaw il-ħajja tal-popli Ewropej. Ġifieri mhux mhijiex issue tal-ħajja tal-popli fil-Mediterran imma tal-popli Ewropej, ġifri Malta se tkun qed tippresidi l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea propju f'dan iż-żminijiet ta' sfidi kbar. U bla dubju ta' xejn Malta se tkun qed tagħmel ħilita kollha matul dawn is-sitt xhur biex propju nerġgħu nagħtu enerġija ġdida lill-proġett Ewropew, li nkunu innovattivi anke fir-rigward tas-suq komuni, fejn aħna anke bl-esperjenza tagħna tal-inklużjoni soċjali nkunu nistgħu irresqu l qudiem din l-aġenda din l-aġenda din l-aġenda soċjali u naturalment inżommu fuq qudiem kif għad mod viżibbli l-issues li għandna fil-Mediterran bit-tama wkoll li aħna nkunu nistgħu ninfluwenzaw b'mod li l-Ewropa tengeġja aktar fil-Mediterran u fir-reġjun eh, permezz tan-neighborhood policy ħalli nkunu bit-tama wkoll li nkunu nistgħu forsi nirriżolvu xi diffikultajiet serji li għandna. X'valur ser tagħti l-Presidenza lil pajjiżna? Se tagħti valur kbir, se tagħti viżibilità lil dan il-poplu li aħna fost l-iċken, l-iċken anzi, fi ħdan dan ħa ngħidulu klabb tal-Unjoni Ewropea u ħa nuru wkoll li aħna kapaċi. Imma aktar minn kollox ukoll jien nixtieq li l-poplu tagħna jħoss li l-Presidenza tal-Unjoni Ewropea mhijiex mhijiex sitt xhur li r-responsabilità taqa' biss fuq l-awtoritajiet governattivi tagħna u politiċi tagħna, imma hija huma sitt xhur fejn għandna l-opportunità bħala poplu biex nuru minn aħna, biex nuru l-valuri tagħna, li aħna nippreferu d-djalgu fuq id-diviżjoni, li aħna nipprevedu nippreferu l-ħbiberija fuq il-kwistjonijiet fuq il-mibeda. li aħna nippreferu l-paċi, li aħna kommettuti għal paċi, għal laqda u rispett bejnietna biex inkunu nistgħu tassew ngħixu ehm, f'armonija. Mhux biss aħna bħala poplu ma ukoll bħala popli popli Ewropej. Jiena nemmen li din hija opportunità tad-deb bħalina bħala poplu biex il-valuri li missirijietna dew lilna nistgħu wkoll nittrażmettuhom fuq livell Ewropew.